Jisimni Charles Debono, jien il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab in-naħa ta' fuq ta' Forti Sant'Elmu. Warajja qegħdin taraw żewġ trench mortars Ġermaniżi li kienu nqabdu mill-Ingliżi matul l-Ewwel Gwerra Dinija u nġabu Malta wara tmiem l-istess gwerra bħala war trophies. L-artifatt li ħa nitkellem fuqu huma żewġ trench mortars jew kif jgħidulhom bil-Ġermaniż Minenwerfers li jekk taqlibha mill-Ġermaniż għall-Ingliż mine throwers. Dawn ġew ivvintati wara l-gwerra bejn ir-Russi u l-Ġappuniżi fl-1905. Meta sabu li bl-użu ta' trench mortars kbar setgħu jippenetraw il-fortifikazzjonijiet minflok jibbumbardjaw il-fortifikazzjoni direttament, iwaddbu l-balla biex niftehmu minn fuq għal isfel. u b'hekk setgħu jippenetraw u jeqirdu kemm jista' jkun mill-fortizza. Minn hemm 'il quddiem, minn 1905 'il quddiem, il-Ġermaniżi żviluppaw it-trench mortars tagħhom u dan naraw l-użu tagħhom matul l-Ewwel Gwerra Dinjija. Mhux il-Ġermaniżi biss kellhom imma anki l-Alleati, jiġifieri l-Ingilterra, Franza u r-Russi kellhom tagħhom. L-imħabba tiegħi lejn dan l-oġġett, jew anzi dawn iż-żewġ artefatti, hija l-fatt li mhux talli huma ehm, rari ħafna li ssib bħalhom, talli anki ehm, ġew Malta b'mod interessanti. Tgħiduli kif, kif dawn ġew Malta? Dawn ġabuhom l-Ingliżi wara l-ewwel gwardinija, meta l-Gvern Ingliż, il-Gvern Imperjali Ingliż, iddeċieda li kull kolonja li taħt sehem fl-Ewwel Gwerra Dinjija tingħata xi war trophies maqbudin mingħand l-għadu. U aħna Malta messna żewġ dawn iż-żewġ trench mortars li l-isem tekniku tagħhom huwa 25 centimetres minn Enververs, għaxar elmijiet Ġermaniżi u għaxar machine guns Ġermaniżi 5 mg slash 15 u 5 oħra mg 08. Dan huwa water office li kienu ġew esebiti l-armerija. Meta nfetaħ il-Mużew tal-Gwerra l-Antik, l-Antik Net, ġew esebiti eżempju minn kull wieħed, inklużi dawn iż-żewġ trench mortars ta' warajja. Jien jogħġbuni ħafna dawn it-trench mortars għax wara li għamilt studju fuqhom sibt li dawn ma kinux miżbugħin ħodor imma dak iż-żmien, orajt fil-bidu kienu miżbugħin griżi pero waqt il-gwerra il-qawwiet li kienu qed jiġġieldu kontra xulxin bdew jesperimentaw bil-kuluri u dawn it-trench bħal dawn it-trench mortars Żebgħuhom b'kuluri differenti, kuluri xi ftit jgħajtu, isfar, aħdar, blu pereżempju. Daw tip ta' kuluri li llum illum ngħidu dan x'tip ta' kamuflaxx kien. Imma għal dak iż-żmien kien l-ewwel esperiment fil-kuluri. Anke l-elmijiet, l-elmijiet Ġermaniżi tal-Stormtroopers ukoll bdew jiġu esperimentati l-kuluri fuqhom. U bejn il-kuluri kienu jagħmlu linji suwed. Dan għalhekk dawn il-trench mortars jagħmluhom uniċi mhux għax biss huma rari, imma anke l-fatt li xi naraw ir-ritratti tagħhom anke kemm il-kulur tagħhom u kif ukoll anke Kif kienu jmexxuhom, kienu jmexxuhom grupp ta' ħames jew sitt suldati minn quddiem u minn wara, kif tistgħu taraw hemmhekk għandhom il-ħadid li kien jinfetaħ u jiġbduh tnejn minn quddiem u tnejn minn wara. It-trench mortars huma differenti minn kanuni konvenzjonali, jiġifieri li kanuni li normalment jisparaw direttament. Dawn jagħmilhom uniċi u fil-kuntest ta' meta ġew ivvintati kien skop totalment differenti minn kif kienu jaħsbu meta kienu jassedjaw forti. Tinsiex li dak iż-żmien kif il-fortizzi kienu tal-konkos. konkos rinforzat ukoll, allura l-idea li jippruvaw jippenetraw dawn il-fortizzi, dawn it-trench mortars u anke trench mortars ħafna ikbar minnhom, għenu biex l-għadu jkun jista' jippenetra l-fortizzi li jkun qed jiltaqa' magħhom waqt li jkun qed javvanza lejn it-territorju tal-għadu. Jiġifieri fi ftit kliem, Dawn it-trench mortars huma tip ta' arma oħra errieda li ġiet ivvintata qabel l-Ewwel Gwerra Dinjija.